Авалхи пур цивилизаци те хӑй хыҫҫӑн мӗнле те пулин пирамида хӑварнӑ. Хеопспа хан-ӑрӑвӗнчен пуҫласа босни сӑрчӗ таранах. Пирамидӑсем пур чухне те шӑпталлӑ пӗр пек мар, анчах та вӗсем хушшинче тӗрлӗ континентра вырнаҫнине пӑхмасӑрах тӗлӗнмелле пӗр пеккисем те пур. Тӗслӗхрен, авалхи Камбоджӑри Кохкер хулинчи Прасад Хом храмах илер. Вӑл авалхи вӑхӑтра Хмер империйӗн тӗп хули пулнӑ. Ҫак вӑтӑр метр ҫӳллӗш ҫурт-йӗре пирӗнле тӑхӑр ҫӗр ҫирӗм-саккӑрмӗш, тӑхӑр ҫӗр хӗрӗх-тӑваттӑмӗш ҫулта купаланӑ. Ӑна Гватемалӑри Тикаль ахрамӗпе танлаштарар. Вӗсене Мая цивилизацийӗ пирӗнле саккӑрмӗш ӗмӗрте ҫӗкленӗ. Тӗрлӗ ҫӗршыври икӗ хуралта пӗр-пӗринчен уйӑрса илме ҫуккине мӗнле ӑнлантарса пама пулать-ха? Пире истори урокӗнче ҫак хӑтлӑхсем пӗр-пӗринпе ҫыхӑнман тесе вӗрентнӗ. Кӗнеке ҫирӗплетет, Атлантика урлӑ малтан испансемпе викингсем каҫнӑ, анчах та пирамидӑсене тунӑ хыҫҫӑн нумай ӗмӗр иртсен ҫеҫ. Пирамидӑсем пурпеккине ыттисем те асӑрханӑ. Питер Мартинес хӑйӗн кӗнекинче авалхи ҫын уйрӑмах сисӗмлӗ пулнине ҫирӗплетет. Ҫакна вӑсӑ малтанхи цивилизацирен вӗренсе юлнӑ. Ҫак теорипе килӗшӳлӗн архитектура хутлӑхӗнчи шухӑшсем цивилизацин пӗрсупӑкӗнчен те пӗрне майпа куҫса пынӑ. Пӗтӗмпех лайӑхпек анчах та автор шухӑшне чӑнласа ҫирӗплетсе параймасть. Руперт шӑл биохимик тата парапсихолог ҫак вӑрттӑнлӑха хӑйне майлӑ ӑнлантарма пӑхать. Морфоген уйӗ е ӑнӑн маларах каласан ӑнсӑрлӑх шайӗнчи телепатипе ҫыхӑннӑ хутшӑну. Ҫакӑн ҫумне Захарий Сичин пек тӗпчевҫӗсене хушар. Вӑл ним иккӗленмесӗр пирамида тӑвас пултарулӑхпа этемлӗхе уҫлӑхран вӗҫсе килнӗ авалхи расасем паллаштарнӑ тесе ҫирӗплетет. Вӗсен ячӗ Аннунаки, вӗсен ҫӗр ҫинче хӑйсен колонийӗ те пулнӑ. Хамӑр тӗпчеве ирттернӗ май пӗр ку ыйтӑва Facebook хутлӑхӗнчи ракетбомбра вырнаҫтартӑмӑр. Кӑтартуллӑ хурав, ҫынсем ялан пӗр хурав патне ҫитсе тухаҫҫӗ. Аарон Джонсон ҫапла ҫырать, архитектура кирлӗ тӗлев патне ҫитмелли мел. Ҫапла та пулма пултарать. Пӗр-пӗринпе ҫыхӑнман икӗ ушкӑн харӑсах чылай хмеле ӑнкарса илнӗ. Нумай чухне кутересе килет те пӗтӗмпех ӑнлантарса парать. Анчах ҫакна хирӗҫлекенни те пур. Тӗслӗхрен, пысӑк чул блокпа усӑ курни, ытти тӗлӗнмелле пӗр тапӑр. Енчен те ку теори ҫапла пулмаллах тесе ҫирӗплетет пулсан, ӑна шанса пӗтерме ҫук. Ҫӳлерех асӑннӑ пӗр теори те малтанхи чух кӑмӑл ҫинчех никӗсленет. Авалхи ҫын тени сорла ишсе каҫма пултарайман. Вӗсем хӑйсем пурӑнакан ҫӗр ҫинчи халӑхпа ҫеҫ ҫыхӑну тытнӑ. Ҫапла та пек. Нумаях пулмасть Чернобыль Уилфорд Нью-Йорк Таймсра тетрадь ӗҫлекен сумлӑ корреспондент чылай чаплӑ тӗпчевҫӗпе тавлашу пуҫарса янӑ. Вӑл ҫирӗплетни тӑрӑх, парӑслӑ карапсене тумалли пултарулӑха ҫынсем ҫӗршыври пиншер ҫул кӑна мар, ҫӗршер пин ҫул маларах ҫӗр ҫинче пурӑннӑ мӑн асаттесенчен пӗлме пултарнӑ. Тӗлӗнмелле кӑсӑк, чӑрсӑр айванла хӑнӑхнине хирӗҫлекен теори. Ним туман ҫӗртен пурне те хирӗҫ каям текен шухӑш. Ҫак теори манӑн пулнӑ пулсан эпӗ ҫӗнтерӗттӗм. Бостон университетӗнчи пӗтӗмӗшле ӑслӑлӑх факультетӗнче вӗрентекен Роберт Шлок профессор та ҫакӑн пӗкрех шухӑш патне ҫитсе тухнӑ. Шлок хӑйӗн пирамида тӑвакансем тата вӗсен ҫул ҫӳревӗ кӗнекинче авалхи этемлӗх пирамида тӑвас ӑсталӑха лайӑх пӗлнӗ, ҫак пӗлӗве тинӗс тӑрӑх ҫӳрес тӗнчипе салатнӑ тет. Шлак тӗпчевҫӗ ҫапларах та шутлать. Этемлӗх темиҫе хутчен те ҫӳллӗ шая аталанса ҫитнӗ, каран синкер тӳссе тӗпленнӗ. Ҫавӑнпа пӗрлех аталану шайне ҫирӗплетекен япаласем те упранса юлман. Майя халӑхӗ вара, эпир вӗсем ҫинчен питӗ сахал пӗлетпӗр. Археологи ӗҫӗ малалла пырать. Иероглифӗсене халӗ те вуласа тухайман-ха. Майя тӗнче тӑрӑх ҫул ҫӳреме пултараймасть тесе кам каланӑ? Кӗскен каласан, пур континентра та пӗр пек пирамида пуррине ҫирӗплетекен теори сахал мар. Хальлӗхе тивӗҫлӗ хуравҫӑ пулсан та вӗсем пире этемлӗх кун-ҫулӗнче тӗлӗнмелли те мӗн чухлех пулнине ҫирӗплетсе параҫҫӗ.